Хөрмәтле дусларым, э, туганнарым, кемнәр карый безне, хөрмәтле инстадашлар, мөселман кардәшләр. Йолдызларга ышану шул ук инде багучылык сихерчелекнең бер төре. Ул шулай ук сихерчелекнең бер төре. Менә э, әйдәгез теге менә динне бераз гына әз генә кырыйгара куеп торыйк та логик яктан фикер йөртик. Менә то есть обычно логик яктан фикер йөртегез. Менә әйтәләр, э, Овнам сегодня бүген теге сарыкларга овиннарга бүген шундый шундый эш эшләргә кирәк яисә моны эшләмәскә кирәк юлга чыкмаска яисә акча белән эш итмәскә ракларга болай болай эшләмәскә тегеләй водолейларга болай сорау бирәсем килә кем әйтте йолдыз кем әйтте шулай эшләмәскә дип и акча эшләм йолдыз нәрсә ул йолдыз Йолдыз ул сотворенный йолдыз күктә, каядыр еракта, моннан йөзәр миллион ел ераклыктан, 150 миллион кояшка кадәр инде безнең әйтегәндә 100, 100 миллион километр ераклыктагы булган бер таш күктә космоста очып йөри торган нинди шушы космостагы таш нинди шушы йолдыз Әдән баласына кем аркылы килеп, кемгә нәрсә эшләргә килә икән, сез акыл ягына уйлап карагыз, логик яктан. Ул бит йолдызнамәне анда инде без аның теге бер ара бер шуның белән эшләп бер тикшереп алган идек. Аны ясаулары, аны эшләүләре ул бернинди кысаларга сыймый торган әйбер. Кемгәдер мең кеше арасыннан бер кешегә туры килеп килә дә, шул кеше әйтә, миңа туры килде ди. Мең аны 9999-ына Ул туры килми, анда или ни берничә миллионы туры килми. Ул акыл ягыннан, логик яктан бертенләй акылга сыймый торган әйбер. Ташлар, алар йолдыз кешенең тәкъдирен дә, язмышын да, акчасын да, малын да хәл итми. Нишәргә кирәк икәнен дә ул әйтә алмый. Кемдер шуның белән аякта атламый бит, шушы йолдызнамәләрне карамыйча.

э, үзгәрешләре үзенчәлекләре булырга мөмкин. Син гафу ит әле, менә синең белән таныштыр әле дигәннәр. Туры эфир кем белән соң таныштыр әле. Үзеңне сөйлә әле. Пауза. Әйе, пауза. Таныштырып кит менә монда безгә язганнар. Мин, мин Мөдәрис хәзрәт Гыймранов булам. Үзем Саба ягыннан. Ә, инде Э, өйләнгән өйләнмәүче кызлар сораса әйтәм өйләнгән гаилә корып унике ел яшибез яулыклы кыз монда язган алты алты балабыз бар әлхамдулиллахи раббил аләмин э, мин лаеш районы усад бистәсендә ихлас мәчетендә имам булып эшлим бүгенге көндә казанда машинада Габдрәхим әфәнде белән интервью яздырып утырам. Субханалла, машалла. Менә бит гороскоп буенча аның характеры туры килә бит дип әйтүчеләр бар. Менә моңа ничек җавап бирәсең? Ахмаклык. Әнкәем. Ничек җавап бирәсең инде ахмаклык? Шулаймы? Менә холык буенча характер, физиология, психология зур фәннәр эшли. Нинди йолдыз? Бында мин теге бөтенләй нитәсем дә килми даже, эшкә тик киләсем дә килми. Гороскоп э, гороскоп буенча Мөдәррис дөрес әйтәсең дигән. гор- гороскоп буенча гамәл кылу, тормыш кору дөрес түгел. Дөрес түгелме? Юк, сафсата. Бохтан. Үзеңнең аларга караганың да юкмы? Караганым да юк. Карамыйм да. Элек тә булмады. Хәзердә тем более инде. Менә тагын бер сорау бирәсем килә. Шизофрения диләр, шундый авыру бар. Дин буенча нәрсә ул? Нинди авыру бу? Шизофрения. Шизофрения. Ну менә без хабар шул сихр турында, ни турында әйтеп үтәбез. Менә мин бу сорауга җавап биргәнче шуннан башлыйм әле. Җәмәгать белеп торыгыз, теге Э, адәм баласы да күз тию яисә сихр булып шуны вакытында даваламаган вакытта ул физиологик авыртуга чыгарга мөмкин. Тагын бер кабатлап әйтәм, әгәр дә кешегә күз тию, сихр, бозым кебек әйберләр булса һәм аны вакытында даваламасаң, ул физиологик авыртуга чыгарга мөмкин. Монда менә бер сорау, мөдәррис сабага кайткалыйсыңмы соң Булат Сабадан дигән. Кайткалыйм, кайткалыйм, мин 3-4 көн Сабада, Казанда, калган 3-4 э, көнне Сабада. Гаиләм шунда минем, Сабада мин. Сабаның үзендәме? Саба районы Ылыяз авылында. Ә, Ылыяз. Лучезарный Ылыяз. Сездә бик әйбәт радио бар. Әйе, әйе, Саба дулкыннары. Саба дулкыннары. Әлфия ханым, директор. Әйе, менә монда Кашапов чыкты. Кашапов та чыкты. Әйе. Димәк, менә э, әгәр дә кеше дәваламаса, э, менә аның э, акыл ягыннан, сәламәтлек ягыннан тайпылышлары пәйда булырга мөмкин. Менә тагын бер сорау, мин соравында да әйтмим инде, кеше бит инде сорау җибәрә. Әйтегез әле, Амалия татар исемеме ул? Амалия. Амалия дип Амалия. Амалия дигән. Амалия татар исемеме ул? Амалия э, татар исеме дип әйтеп булмый торгандыр инде. Моның карага кирәк та мин филолог түгел, теге тел белгече түгел. Әмма дә ләкин исем кушасыгыз килә һәм исем сайлыйсыз икән, тагын бер кабат әйтәм, исемнең мәгънәсенә карагыз. Аның исеме бе иң беренче исем сайлаган вакытта аның мәгънәсе яхшы булырга тиеш. Беренчесе, икенчесе инде яңгырашына карагыз. Менә үзе төрек, төрек, төрки яктанмы, э, гарәп ягыннанмы, чыпчын татар исемеме, Габдулла, Мәдинә, Әминә, Айсылу, Таңсылу, Амалия инде үзегез күрәсез, ул ясалма рәвештә барлыкка килгән ди кушма исемдер дип әйтер идем мин мин теге белеп әйтмим ләкин теге э, менә шушындыйрак җавап әгәр дә менә халыкның сиңа сораулары булса әйе алар кая мөрәҗәгать итсен Алар миңа шалтыратырга мөмкиннәр, алар миңа язырга мөмкиннәр WhatsAppка телефон номерын белсәләр. Телефон номерын белмәсәләр, алар инде миңа Instagramда бар, мин Instagramда менә миңа язып торалар шулай, бик күп мәсьәләләр буенча язалар. Мин җавап бирергә тырышам Instagramнан. Әйе. Шизофренияне э, нокта куйыйк инде. Әйе, ну, шизофрения бу кешенең инде акыл ягыннан бераз тайпылышы. Монда шулай ук менә әйтеп үтәм, ике яктан булган ки, менә онытмагыз, кешенең өч нигезе бар, тәне бар, акылы бар, тәне бар, акылы бар һәм күңеле бар, җаны бар. Менә шуңа күрә авырулар да ике төргә бүленәләр. Авыртулар бар, физиологик авыртулар бар, авыртулар бар, рухи авыртулар. Әгәр дә моның рухи яктан, сихер, бозым ягыннан бөтен нәрсә тәртип икән, бу димәк инде э, мөрәҗәгать итә табибларга һәм э, һәр ширнең үз бит инде дәвалау ысулы бар. Яисә киресенчә, табибларга барды, табибы ошатмадылар икән, димәк, инде өшкеренеп карарга кирәк. Шуңа күрә шизофрения монда бит теге нитеп әйтеп булмый, моның сәбәбе төрле булырга мөмкин. Ни өчен, нинди сәбәпләр аркасында аның акылына зәгыйфьлек килгән? Ә өшкерүче кешеләр бармы соң бездә дә? Өшкерүчеләр кешеләр бар, бездә дә алар бар, өшкерүче кешеләр. Аларны инде э,

Амин, амин, амин, амин, амин, амин. Бар аларга кирәкче таба, алар бар бездә. Мәхмүд хәзрәт эш күрә, Фәрид хәзрәт эш күрә, мин мен беренчәсен беләм. Шуңа күрә инде э, кирәкче таба бар, Казанда да алар беренчә бар алар. Ванга менә бик популяр кино да бар вангелия дигән ялгышмасам минем әле караганым юк аны интернеттан ванга кем иде ул ванга бер карчык иде Ну, я вам берет и сидит. Комментарий, молодец. Банка бля, эди. Башта килмәде, әди әйтмешли. Мәрхүмә әни башта килмәде дип әйтәдер. Ванга, Ванга күзе күрми торган бер әби инде ул. Ә күзе күрмидер име? Шулай дип беләм мин, күзе күрмидер дип беләм әбинең Ванга. Менә без әйтеп кенә әйттек, Вангалар башка төрле киләчәкне әйтүче сихерчеләр, алар шул ук инде бөтенесе менә әгәр дә без алда әйтеп үткән критерийга туры килсәләр алар сихерчеләр бу кешенең исеме фамилиясе кем дигән кем ул менә сиңа язганнар әйе кем фсб сорамыйдыр бит бер матур кыз гыймранов медәрис мулланур улы булам мулланур улы медәрис гыймранов Мөдәррис ибн Саба. Саба. Лаеш. Лаеш. Кылыяз. Кылыяз. Хәзрәт. Хәзрәт. Кызы урнасы куя күрмәгән. Ванга бит менә менә әле дә Ванга нәрсә әйтерсең икән быелгы елга дип шундый язма чыккан инде каядыр теге. Менә беләсез, менә әйтәсем килә. Менә без әйттек, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Локман сүрәсендә әйтте, киләчәкне миннән башка беркем белми диде. Һәм без әйттек, әгәр дә кеше киләчәкне әйтә икән, бу сихерче, бу инде э, ялганчы. Хәм менә бундай ванга кебекләр алар булдылар, булачаклар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, миннән соң яңа яңа пәйгамбәрчеләр булачак диде. Ялган пәйгамбәрләр булачак диде. Ләкин минем минем үлемем белән диде э, пәйгамбәребез э, вахи бетәчәк диде. То есть пәйгамбәрлекнең 40 өлеше бар. пигамбәрлекнең кырык өлеше бар. Менә шуның арасында пигамбәребезнең хәдисләре бар бит. Шулай шулай булгач, шулай булачак. Константинопольны алу, ана кешенең кол тудыруы, үзенә патша тудыруы һәм башкалар пигамбәрнең киләчәккә карата әйтелгән кыямәт көненең галәмәтләре әйтелгән хәдисләре бар. Менә ул пигамбәрлекнең галәмәте, ләкин пигамбәребез минем минем вафатым белән пигамбәрлек битер бер генә өлеше ачыктан ачык төшләр калыр диде. Булды. Шушыннан артып китте икән,

каяларның ризыклары. Менә мин кичә шул турыда уйладым. Бәлки мин ялгышамдыр. Мин бит шуңа күрә сиңа сорау бирәм. Беренчедән, э, Аллаһ субхану ва тааля Коръәни Кәримдә шундый аят бар, әгәр дә ди дөньяда бөтенегезгә бер тигез малны бүлеп бирсәм, күпчелегегез гөнаһка төшәрсез ди. Бу дөньяда кешене, күпчелек кешене гөнаһ кылудан мөмкинлеге булмау гына тыеп тора. Андыйлар да бик күп. Ни өчен шикашләр бар? Беренчедән, бу Аллаһ Тәгаләнең теләге, Аллаһ Тәгалә шулай теләгән. Икенчедән, бу байларга, безгә мөмкинлекләр булган кешеләргә сынау. Аллаһ Тәгалә э, шушы факирләрне чыгарып шәт аларны түгел, безне сыйныйдыр. Чөнки ислам динендә зәкәт дигән төшенчә бар. Әгәр дә кешенең акчасы, малы билгеле бер күләмгә җитте икән, ул зәкәт түләргә тиеш. Менә дөньяда күп гаделсезлекләрнең сәбәбе мөмкинлекләре булган кешеләрнең зәкәт түләмәүләре. Ул кеше малы, кеше хакы ул. Аллаһ Тәгалә сиңа байлыкны Бәлки шушы кешеңнең өлеше булганга үләп карагыз. Менә синең акчаң бар икән байлыгың. Бәлки Аллаһ Тәгалә сиңа зәкәт чыгарыр өчен менә шугы фәлән факиргә, кешегә бирер өчен сиңа биргәндер. Кеше бу турыда уйлап та карамый күп вакытта. Шуңа күрә бу факирләр, мескеннәр ул безгә сынау. Без Әгәр дә ислам динен тотып яшәсәк, зәкәтләр чыгарылса, андыйлар булмас иде дәген. Яшәү җиңелрәк булырды, гаделрәк булырды. Ислам дине шуңа күрә дөньяда гаделлек булсын өчен бирелгән. Менә бер мисал, Умар ибн Абдул Азиз вакытында 5нче халифә дип әйтәбез инде аны. Э, э, мөселман дәүләте, мәмләкәте Э, Сәгуд Гарабстаны, Сирия, Иран, Ираклар, хәтта Африканың бер як өлеше кергән зур дәүләт, менә кем географияне белә, уйлап карагыз, нинди зур дәүләт. Шушы дәүләттә ул вакытта зәкәт бирергә кеше булмый. То есть бөтен дәүләттә зәкәт бирердәй факир булмый. Ни өчен? Чөнки ул вакытта җитәкчеләр менә ул Гомәр э, ибн э, Абдул Азиз бик була хәдил җитәкче, малны дөрес бүлүче, Хәтта әйтәләр, орлыклар анда йомырка кадәр булган дип, бәрәкәт була. Ул бәрәкәт менә бүгенге көндәге шушы менә бу социаль катламнарның артуы ул ислам динебезне тотмау аркасында. Ислам асылда ислам дигезен тотып яшәмәскә менә бүген миллионерлар, миллиардерлар шушы зә ислам диненең шушы биш багананың берсен зәкәтне генә итсәләр, күпме акча бүленеп бирер иде. Ә бит ул шулай булырга тиеш, Аллаһ Тәгалә бит аны шуңа күрә бирә. Без бердәнлек, менә без бер көймә эчендә. Без бер кимә эчендә. Әгәр дә шундый хәдис бар, сез бер кимәдә йөзәсез ди, менә карагыз пәйгамбәребезнең ә, нинди гадилеген һәм гаделлеген. Сез бер кимә эчендә ди, бер кимә эчендә. Астагылар ди сездән су сорыйлар. Су. Әгәр дә сез ди шушы палубаны ашып, астагыларга су бирмәсәгез, нишиләр? Алар кимәнең төбен тишәләр һәм су кереп бөтенегез дә һәлак буласыз. Менә без бер обществода яшибез, бу, бу бик мөһим мәсьәлә. Без бер ә, катлам, бер обществода, бер җир йөзендә, бер илдә яшибез без, бер көймәдә. Әгәр дә без бер-беребезгә ярдәм итмәсәк, әгәр дә без бер-беребезгә булышмасак, байлар факирләрне карамаса, факирләр гадел булмаса, Аллаһ Тәгалә әйтә бит пәйгамбәребез, теге факир тәкәбер, факирләр дә үз гадел булсалар, менә бу вакытта булыр иде тормыш итү җиңелрәк. Менә ислам динендә бит бөтенесе салынган алар. Һәм сине менә сорыйлар, Мәдәрис хәзрәт кайда укып, дини белем алды икән дип. Без хаманда да укуны дәвам итәбез әле. Э, мөселман кешесенә бишектән алып ләхеткә кадәр инде гыйлем алу тиеш булып санала мин гыйлемне ала башлаган идем э, мең еллык ислам динен кабул итүгә мең еллык э, мәчет мәдрәсәдә ильяс хәзрәт җиһаншинда аннары инде дәвам иттем гыйлем алуны мөхәммәдия мәдрәсәсендә үзебездә татарстанда беркайда чит илгә тегендә монда барып йөрмәдем һәм инде укытучыларым да бар бүгенге көндә укып торабыз өйрәнеп торабыз теге самосовершенствоваться инде тырышабыз шулай Рәхмәт кызыксынуына. Һәм шул сорауны да бирим инде, менә сәдака күпме бирергә тиеш шул? Сәдака белән зәкәтне бу бутарга ярамый. Юк, зәкәтне беләм мин. Мгм. Ансы аерым. Садака кешенең мөмкинлегеннән чыгып бирелергә тиеш. Иң хиш югы елмаю. Ә, О, сәлам алейкум, Габдрахим абый, ди Габдрахим әфәнде. Сәлам алейкум, хөрмәтле инсадашлар, дип чын күңелдән без корысти елмайдың икән, бу сәдака. Пәйгамбәребез әйтә, ярты финик биреп булса да үзегезне җәһәннәм утыннан коткарыгыз ди. Менә сәдака ул бик зур гыйбадәт булып санала, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә шундый әйтә аятлар бар. Раббирҗиуни мине үле үлгә үлер алдыннан үлгән вакытта ди күпләрегез мине кире кайтар дип әйтерсез ди. Һәм ни өчен икәнен әйтә. Кире кайтсам, мин күп итеп сәдакалар бирер идем. яхшылыклар эшләр идем. Карагыз, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә дә хәтта кайткан кешенең теләген әйткән вакытта садакалар бирер идем дип әйтә ди. Галимнәр әйтәләр, бу ни өчен шулай китерелә? Чөнки кеше үлгәч, садаканың нинди, чөнки бит ул ирекле. Кеше бирсә дә ярый, бирмәсә дә ярый. Әле ирекле була торып добровольно эшләгәч, аның тагын да кыйммәте арта. Менә үлеп үлгәч инде нинди э, үлгәч нинди әҗере бар икәнен белеп, күреп кайткай шуңа күрә шулай дип әйтә дип әйткән теге галимнәр арасында шундый бер бар фикер шуңа күрә э, ул безнең менә әйткәнемчә сәдака бик зур э, гыйбадәт булып тора кыш көне кошларны ашату бу сәдакамы инде кыш көне кошларны ашату подъезд төбендәге әлбәттә теге ул инде анда ашатасың икән аның инде

Кайгы-хәсрәтләрдән, бәла-казалардан, авыру-сырхаулардан имин кыл, үзебез күтәрә алмаслык авыртулардан, авырлыклардан безләрне имин кылып, булган мал-мөлкәтләребезнең, байлыкларыбызның бәрәкәтен күреп, үзебезгә насыйп ризыклар булып, һәрберебезгә дә сау-сәламәт акыл белән, сау-сәламәттән җан белән, калеб белән үзенең кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып яшәп, шушы дөньяларда да хәерле-бәрәкәтле тормышларда булып, ахирәттә дә җәннәт әһелләреннән булырга насыйп әйләсен иде. Раббәнә тәкаббәл миннә иннәкә әнтәс-сәмигуль алим.

Э, Тимур кем ул? Инвалид егет. Аккаунтың ничек дип тора? Мөдәррис синең дигән менә монда. Әйтеп китим инде, эзлим, таба алмадым дигән. Мударис Гимранов дип мин аны бер төзәтеп куям әле, Алла бирсә менә әйтәм. Төзәтеп куям, анда Мударис дип, Мударис Гимранов дип русча язылган ул. Ә, Мударис. Мударис дип эзләп карагыз әле, чыгарга тиеш. Әй, киеп чыга бит инде ул. Мударис, русча язылган. Угу. Әйе, сөйләп киттең, Тимур янына барам дидең. Менә ул инвалид җегет, ягъни ул инвалид креслосында утыра. Аның күзе күрми бөтенләй. Ничә яшьтә ул? Аягы йөрми, 12 яшь. Ә, теге җырчы кыз белән. Әйе, Фазлыев Тимур. Димәк, э, конкурста да катнаша, э, әнисенә ярдәм итә даже. Ә инвалид креслосында утыра. Хәтта ул э, аларның күпчелек андый кешеләрнең сәламәт кешегә караганда да мондыйрак зурак ни алып баралар әле. тормыш алып баралар. Тулырак тормыш алып баралар. Шуңа күрә аяк йөри, күз күрә, колак ишетә, колның күпме дөрелеше бар. Димәк, эшли алган кадәр эшлибез. Аллаһ Тәгалә безгә бер кайшанда Коръәни Кәримдә менә кайда бар? Аллаһ Тәгалә кайсы урында яисә пәйгамбәребез нинди нәтиҗә сорый? Аллаһ Тәгалә бер кайшанда нәтиҗә сорамый. Мөмкинлегеңнән, матди мөмкинлегеңнән, э, рухи мөмкинлегеңнән э, физиологик мөмкин мөмкинлегеңнән чыгып димәк эшлисең булдырылмаган аллаһ тәғәлә йөкләми һәм сорамый аллаһ тәғәлә бездән беркайчан да беркайда да нәтиҗә сорамый аллаһ тәғәлә бездән һәрвакытта сорый намаз укы зәкәтеңне бир ә мин ди әҗерен бирәмен мин ризыкландырамын намазыңны укы мин ризыкландырамын ди аллаһ тәғәлә бит шуңа күрә аллаһ нәтиҗә сорамый нинди дә булса гамәл генә сорый менә без гамәлен кылсак Кулдан килгән кадәр, мөмкин кадәр, эшли алган кадәр, менә шул вакытта Аллаһ Тәгалә нәтиҗәсен үзе бирә. Алланың рәхмәте яусын. Әмин. Тагын җылаттың. Яхшы. Ярар,